Gyda thua blwyddyn wedi mynd heibio ers i'r Deyrnas Unedig ddatgan bod yna bandemig, mae rhai o'r cleifion cynharaf yn nodi bod nhw yn dioddef o symptomau hyd heddiw, rai hir-dymor, sef Covid hir, felly dyma Sophie Williams i sôn am ei phrofiad hi o ddal y coronafeirws yng Ngogledd yr Eidal llynedd ac erbyn hyn mae hi dal i wynebu rai o'r goblygiadau. Dwi'n byw yn yr Eidal dros gaeaf, so oedd fan'na fatha bang on y canol o bob dim. Um, dwi'n cofio bod yn gwaith i'r wsos ac oedd o'n dal i fi yn rhywbeth oedd yn digwydd yn China. Oedd chdi byth yn meddwl bod yn mynd i ddod mor agos. A nos o'n yna'n gwaith, gyda ni'n heddlu yn dod o gwmpas, dweud posters i fyny, a literally, da ni'n mynd fewn i red zone, da ni'n mynd fewn i lockdown, ceiwch bob dim lawr. So i ni adeg yna oedd o'n gymaint o panic, cos oedden ni'n mynd i'n gwybod bod o'n agos i ni. So oedden ni'n gorau cael bob dim arno ni, oedden ni mewn lockdown, oedd just instantly, dyna wedyn, 8 o gloch bore wedyn, lockdown. Oedden ni mewn i lockdown oedd yn tyfu llun ac o'n i'n hedfan adra ar y dydd Gwener a y nos Fercher cyn i mi ddod adra o'n i'n uffernol o sâl, nes i ddeffro ganol nos. Unig ffordd fedra i ddisgrifio oedd teimlo fatha bod fi'n cael heart attack. Ond fatha para few hours o'n i o'n nes i ddeffro dyna wedyn hollol fine. O'n i fatha newydd. A wedyn ddes i adra, nes i aisolatio yn strict am bythefnos. Oedd gen i fi annwyd, colli llais, obviously nes i golli sense of smell a blas a ballu, ond other than that, hollol ffain. Ond bod fi ddim wedi gallu bosu a gleio yn byd ers mis mawrth, mae'n ymwneud lle bod wedi damage o ti fewn i trwy'n fi. So, nes i fynd i doctor loads o weithiau dros few months a nath y llawdriniaeth oedd yr unig opsiwn yn diwedd lle oedden nhw'n gorau chwarae efo nosol chwith fi lot. Oedd trwy'n fi yn linio dyn bach i'r chwith, so oedden nhw'n gorau torri'n rhwy'n i'r splint i trio dal yn ei le yy, tynnu adenoid fi allan a cauteriseio vessels trwy'n fi hefyd, cos bod fi'n cael lot o drwy gwaed. A nath o'n dweud gobeithio bod nhw wedi clirio hwnna i gyd allan, dylai fi gallu ogleuo yn ôl, ond... Nope, dwi'n dal yn gallu smelio fi. Blasu, dwi'n gallu blasu rhai pethau, ond weithiau dwi'n meddwl, o, oh, mae blas fi wedi dod yn ôl, a wedyn dwi'n bita beth dwi heb wedi gael ers blynyddoedd. a dwi fatha, mae hwn yn bosib. Fatha banana, for example, o'n i wedi bita banana ers ta blwyddyn cyn Covid, a wedyn eisiau gael un dynod o blaen, ac oedd o'n blasu'n afiach. Bob dim yn smelio fatha llosgi, bob dim. So, swn i'n gallu mynd am walk a mae mam yn dweud, o, ti'n smelio hynna? Swn i'n gwybod os ydy'n smel tan, neu mae'n ogla bwyd yn dod o tu rhywun, neu ogla mor, mae bob dim jyst yn ogla fatha barbecue. Ond mae'n llawer o bobl wedi cael yr un fath o fi, mae'n ma dal yn O gweld yr un peth efo fi yn. Ond obviously ddim yn para mor hir, mae'n dod fyny blwyddyn i fi o. Dwi'n gobeithio neith o ddod yn ôl, ella bod o'n broses, ella neith o ddim dod yn ôl, ella neith o gymryd blynyddoedd.